politicians, big business and organised crime. Daphne tfisser eroj, tfisser mara li b'kuraġġ kbir weħedha eh, kienet twetta investigazzjonijiet Eh, f'korruzzjoni, eh, fuq investigazzjonijiet dwar reati li seħħu f'pajjiżna u anke barra minn pajjiżna. Kellha mod ta' kif tinvestiga li ma' kull min tiltaqa' jgħidulek ma kienx hemm persuna waħda bħalha. Tara li mara, omm, oħt u tifla Maltija insterqet minn soċjetà sempliċiment għax xi ħadd ried jgħalqilha ħalqha. Jekk għandek prinċipji li trid tiddefendi, trid toħroġ u tiddefendihom bil-vuċi tiegħek, mhux bil-vuċi ta' ħaddieħor. mhux bil-vot ta' ħaddieħor.
Daphne Caruana Galizia tibqa' magħrufa mhux biss għax-xogħol li għamlet f'pajjiżna iżda wkoll għall-investigazzjonijiet li għamlet fuq livell internazzjonali, bl-ikbar rivelazzjoni tibqa' dik b'rabta mal-Panama Papers fejn kien hemm imdaħħal l-eks Ministru Konrad Mizzi.
And I think it was a wake up call.

and to bring to justice the, the stories of corruption which she was working on. It-tnejn 16 ta' Ottubru 2017. Kien ftit wara t-tokki ta' tlieta ta' wara nofsinhar li bdiet tiġri l-aħbar li ħasdet pajjiż u samret nazzjon. Il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia Ġiet assassinata wara li tpoġġiet bomba mal-karozza li kienet qed issuq, splużjoni li seħħet ftit 'il bogħod mir-residenza tagħha fil-Bidnija. L-Erbgħa waranofsinhar sar silent gathering fil-Bidnija fejn preżenti kien hemm il-familja ta' Daphne Caruana Galizia, numru ta' attivisti u anke ambaxxaturi. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, u s-Segretarju Internazzjonali Beppe Galea. Għal bosta, Daphne Caruana Galizia kienet biss lead wara il-pinna tal-blog Running Commentary. Tikteb fuq varjetà ta' temi b'mod mill-aktar partikolari ġurnaliżmu investigattiv dwar l-iskandli tal-gvern tal-ġurnata immexxi mill-eks mexxej tal-Labour Joseph Muscat. Iżda hi kienet aktar minn hekk. Daphne kienet bint, omm, ħabiba u kollega. Il-pinna tagħha kienet tvarja mix-xogħol investigattiv għall-arti, kultura u saħansitra tisjir. Il-qtil makabru ta' Daphne Caruana Galizia fl-età ta' 53 sena għeżżeż mhux biss lil pajjiżna, iżda wkoll ħalla marka madwar id-dinja. Il-kitba tal-ġurnalista kienet tintlaqa' minn tifħir iżda wkoll minn kritika, illi, xi minn daqqiet, kienet wassal ukoll għal biża', biża' li wasslet għall-qtil tagħha. Assassinju li xpruna moviment kontra il-mibegħda u favur il-libertà tal-espressjoni, favur il-protezzjoni tal-ġurnalist u favur bidla fil-mentalità. Minkejja kollox, minkejja s-sejħa wgħajta soda ta' poplu, għadna qed nistennew illi r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn inkjesta pubblika b'rabta ma' qtil ta' Daphne Caruana Galizia jiġu esegwiti. Minkejja d-diskors frivolu u retorika politika ta' Gvern Laburista, fix-xhur u l-jiem illi għaddew, il-Prim Ministru xorta attakka mhux biss lil uħud mill-ġurnalisti billi implika li huma konfoffa mal-babaw tal-establishment, iżda saħansitra immina l-kredibbiltà ta' membri mill-ġudikatura għas-sempliċi raġuni li mexxew fil-konfront ta' Joseph Muscat u l-eks Ministri Chris Fearne, Konrad Mizzi u Edward Scicluna fost oħrajn. B'rabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, waslet l-ammissjoni tal-aħwa Alfred u George De Giorgio flimkien ukoll ma' Vince Muscat illi ammettew li kienu huma l-eżekuturi. Madanakollu, illum, seba' snin wara, Għadna ma nafux min kien jew kienu il-moħħ wara dan l-att makabru, u aktar minn hekk x'kienet ir-raġuni wara din il-brutalità. Intant, fi stqarrija, l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin appella biex il-ġurnalisti jiġu trattati b'aktar rispett. Ta' filwaqt li appellaw lill-Gvern biex jippubblika il-White Paper li ilha żmien twil fuq l-iskaffa bi proposti u riformi li għadhom ma sarux. L-istess pressjoni qed issir mill-Partit Nazzjonalista li nsista mal-Gvern biex jippubblika din il-White Paper dwar ir-riforma meħtieġa fil-liġijiet tal-midja u l-informazzjoni f'Malta, illi ilu aktar minn sena iwiegħed li se jippubblika.
You were speaking about bringing to justice seven years onwards from her murder, um, about the government not implementing

Insellmilkom, Sinjuri, grazzi li qed issegwu l-ġrajjiet kurrenti tagħna llum mill-Parlament ta' Malta fil-Kamra tal-Oppożizzjoni. Illum sa nkellem lil Mark Anthony Zammut li huwa x-Shadow Minister tat-Trasport u Mobilità u l-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna Mark Anthony li erġajt ingħaqadt magħna. Għal ġrajiet kurrenti bil-Malti, nixtieq l-ewwel nett nibda billi nsaqsik dwar ir-rwol tiegħek bħala President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Eħe, il-President tal-Kunsill Ġenerali huwa dak il-persuna elett mill-Kunsill Ġenerali biex l-ewwel nett jippresedi fuq il-Kunsill Ġenerali u allura jmexxi ż-żewġ Kunsilli Ġenerali Statutorji li l-Partit irid jagħmel ta' kull sena, wieħed amministrattiv u wieħed politiku. Kwalunkwe Kunsill Ġenerali Statutorju ieħor, straordinarju ieħor li jista' jissejjaħ, però apparti minn dan, huwa wkoll membru tal-Kumitat Eżekuttiv u tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit u anke parti mit-tim ta' tmexxija, li huwa il-kumitat ewlieni li jmexxi d-direzzjoni li jkun qed jieħu l-partit kemm politika, kemm amministrattiva, kif ukoll fil-varji strutturi tiegħu. Anke bir-riforma li kienet saret u fil-Kunsill fl-istatut ftit tas-snin ilu, llum il-President tal-Kunsill Ġenerali huwa wkoll biex insejħulu hekk il-gwardjan tal-istatut li jara li l-istatut qed jiġi mħares fil-mod kif qed jiffunzjonaw il-fergħat, il-kummissjonijiet u diversi partijiet oħra, strutturi li jkollu l-partit. Din hija ħidma li tkun għaddejja s-sena kollha, ħafna drabi jsir ħafna xogħol illi ma jkunx qed jidher, imma li huwa neċessarju għax mingħajru ma jkunx hemm il-bażi biex il-partit ikun jista' jiffunzjona bħala struttura sħiħa. Jiġifieri bħala roll fil-partit huwa roll għoli ħafna fl-istruttura, sewwa? Hekk hu, huwa huwa parti mit-tim ta' tmexxija, jekk inħarsu lejn il-partit għandek il-kap, il-viċi kap, is-segretarju ġenerali u mbagħad hemm il-President tal-Kunsill Ġenerali. Eh, apparti minnu mbagħad fit-tmexxi għandek ukoll il-President tal-Riċerka Politika, il-President eh, tal-Outreach. kif ukoll is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv. Dawk jiffurmaw ma l-uffiċjali, hemm iktar uffiċjali, però dawk huma l-uffiċjali bażikament li jiffurmaw it-tmexxija biex ngħidu hekk tal-partit. Kif bdejt l-attiviżmu tiegħek fil-Partit Nazzjonalista? U xi ħaġa dwar id-distrett tiegħek li huwa l-Gudja, hux hekk? Mela, bdejt inkun attiv fil-Partit Nazzjonalista Fl-2005 formalment fl-istrutturi meta kont ġejt kont bdejt nagħti naqgħa sehemi fil-Kumitat Sezzjonali tal-Gudja u kont ġejt avviċinat imbagħad biex nikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Gudja dak iż-żmien. Għalkemm fil-run up tar-referendum għad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u mbagħad anke fl-elezzjoni ġenerali li ġiet immedjatament wara, Kont ħa nsejħ, ħa ngħidu hekk, attivist li jattendi l-attivitajiet mingħajr ma kelli l-ebda rwol, mingħajr ma kelli l-ebda rwol. Kont ġejt imbagħad elett fil-Kunsill Lokali proprju fl-2006, għamilt sittax-il sena fil-Kunsill Lokali, f'dawk is-sittax-il sena apparti li kont kunsillier imbagħad kont involut f'diversi strutturi tal-partit, fil-fergħat, fl-MŻPN, fil-Kumitat Sezzjonali bqajt involut u bqajt parti, parti minnu eh, fil-Gudja stess. Eh, Umbat tonġej teletta anka bħala rappresentant fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit, eh, għamil żmien ukoll President tal-Kumitat Eżekuttiv. Sama mill-2013 eh, kont ġejt mistieden u kontestajt l-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali. Ġejt elett imbagħad fil-Parlament fl-2022 fl-aħħar elezzjoni ġenerali li saret sentejn nofsilu, u stenni sentejn u nofs deputat u wkoll President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit. Ġifieri f'dawn is-snin missejt mas-saffi kważi kollha tal-partit f'diversi strutturi, f'diversi fergħat, rajt il-partit jaħdem, kif jaħdem rajtu jinbidel. U ovvjament illum kburi li nifforma parti mill-grupp parlamentari tiegħu u li qed nagħtu sehemna ta' kuljum biex Mhux biss inkunu rappreżentanti tan-nies tad-distretti tagħna, imma anke naħdmu fuq is-suġġetti li jkun assenjalna l-Kap tal-Partit, Bernard Grech. Jiena fil-każ tiegħi kelli mat-trasport u l-mobilità, suġġett vast illi hija waħda mill-problemi ewlenin, naħseb, ta' pajjiżna. U allura hija ħidma li ma tieqaf qatt. Fejn jidħlu distretti, jiena ġejt elett biex minn żewġ distretti elettorali li huma r-raba' distrett li jinkludi l-Gudja kif għedt tajjeb inti u magħha jinkludi wkoll Raħal Ġdid, Ħal Tarxien, Santa Luċija u l-Fgura u ġejt ukoll elett mill-għaxar distrett li huwa d-distrett li jinkludi Tas-Sliema, San Ġiljan, il-Gżira, Pembroke, Baħar iċ-Ċagħaq u partijiet minn Naxxar. Huma żewġ distretti li huma pjuttost differenti anke fit-tip ta' kostitwenza li tgħix fihom, però għandhom ukoll sfidi li huma simili. U naħseb il-fatt li ħdimt fihom it-tnejn urietni rappreżentanza usa' tal-elettorat li jivvota lill-Partit Nazzjonalista, li mhuwiex omoġenu, jiġifieri mhuwiex kollu simili, kollu jaħsibha l-istess. Hemm varjanzi u differenzi fl-affarijiet li nemmnu fihom, fil-valuri li l-aktar inħossu li għandhom jingħataw prominenza li jew li huma importanti, però hemm mod kif nappellaw għal kulħadd u nkunu l-partit miftuħ li aħna. U dan mod żgur li jeżisti għax jiena rnexxieli nappella ġifieri għalihom it-tnejn li naħseb li hija xi ħaġa pożittiva. U hija xi ħaġa li nuża wkoll biex ninforma ruħi anke fid-deċiżjonijiet li nkunu qed nieħdu fil-politika li nkunu qed nibnu fuq kif in-nies jaħsbuha fuq dak li nkunu qed nagħmlu. Jiġifieri inti mill-Gudja, imma kif tibqa' in touch man-nies fid-distretti l-oħra minn Tas-Sliema, mill-Gżira, minn dawk il-postijiet li semmejt? Il-kuntatt ma jieqafx matul il-leġiżlatura kollha, jiġifieri ħafna drabi hemm drabi fejn ikunu n-nies li jikkuntattjawk biex jiltaqgħu miegħek u laqgħat li jsiru ta' kuljum f'postijiet differenti, ċerti drabi tmur għandhom id-dar, f'ċerti drabi jiġu l-uffiċċju huma jew jiġu hawnhekk il-Parlament jew jiġu d-Dar Ċentrali, telefonati, mis-social media llum il-kuntatt tista' żżommu ħaj ħafna, però huwa l-kuntatt huwa l-iktar ħaġa importanti fil-polijiet, ġifieri dak kollu li nagħmlu jekk ma jekk inti ma żżommx il-kuntatt ma' dawk li qiegħed tirrappreżenta, ma tkunx tista' tkun il-vuċi tagħhom. U infatti jekk anke wħud mid-diskorsi li nagħmel fil-Parlament ma jkunux biss iffukati fuq is-suġġett tat-trasport illi huwa s-suġġett li nsegwi ma jkun ukoll Kien hemm diskorsi li jkunu ffukati fuq problemi partikolari li jkunu qed jaffaċċjaw in-nies f'dak id-distrett jew f'triq partikolari f'ċertu każi wkoll. Li huma ħafna drabi l-problemi li n-nies qegħdin jiltaqgħu magħhom ta' kuljum x'ħin iqumu filgħodu jew x'ħin jiġu d-dar mix-xogħol huma l-aktar problemi li jdejqhom u li jinkwitaw fuqhom, iktar forsi minn ċertu problemi nazzjonali li nkunu qed nitkellmu fuqhom illi għalkemm qegħdin hemm u għalkemm in-nies idejquhom ma jkunx qiegħed jiltaqa' magħha kuljum. Sewwa, sewwa.
Jagħmel ħafna sens li qed tgħid. Id-dikasteru tiegħek, nixtieq nitkellem ftit dwar it-traffiku, l-infrastruttura, in-nies qed jgorru, l-overpopulation x'impatt qed jagħmel fuq l-infrastruttura tagħna? Eħe, ara. Il-Labour f'dawn, il-Gvern Laburista f'dawn il-ħdax-il sena Wegħedna ħafna affarijiet. Wegħedna illi, fost l-oħrajn, ħajamel l-akbar nefqa infrastrutturali f'dal-pajjiż, ħajonfoq 700 miljun fuq it-toroq u li mbagħad grazzi għal din in-nefqa infrastrutturali għal dawn il-proġetti kapitali kollha f'pajjiżna ħajonqos il-ħin li nqattgħu fit-traffiku u ħajonqsu l-emissjonijiet ikkawżati mit-traffiku. Illum nafu, u naħseb m'għandniex għalfejn nagħmlu studji biex nirrealizzaw, titkellem ma' nies biżżejjed hu, li l-ħin li qed nagħmlu fit-traffiku żdied, mhux naqas. U fejn jidħlu emissjonijiet ħarġet l-istatistika ftit tal-ġimgħat xhur ilu illi turi li Malta kienet l-iktar pajjiż fl-Ewropa li żdiedu l-emissjonijiet. Aħna wieħed mill-ftit li żdiedu actually għax f'ħafna mill-Ewropa l-emissjonijiet qed jonqsu anke minħabba l-Green Deal u l-miri li hemm anke ġejjin mid-direttivi Ewropej, Malta kien wieħed mill-ftit pajjiżi li żdiedu u l-iktar pajjiż fejn dawn l-emissjonijiet żdiedu. Jiġifieri ż-żewġ affarijiet li twiegħdna li ħa jkunu r-riżultat ta' din il-ħidma li saret fl-infrastruttura, it-tnejn il-poplu Malti ma waslulux. U waħda mir-raġunijiet ewlenin hija proprju l-mudell ekonomiku. Jiġifieri inti tagħmel x'tagħmel, biex tnaqqas jew biex tindirizza l-problema ta' traffiku ta' trasport, jekk il-mudell ekonomiku ħa jibqa' mudell fejn ta' kull sena nżidu 20,000 ruħ f'dal-pajjiż, dak kollu li tagħmel ħa tkun solvejt il-problema għal ftit ġimgħat, għal ftit xhur, però x'ħin erġa' żidt il-popolazzjoni b'20,000 ruħ oħra li kollha jridu jivvjaġġaw Issa jkun hemm minnhom li jużaw lek it-trasport pubbliku, imma ħajkun hemm minnhom li jixtru lek karozza, ħajkun hemm minnhom illi jużaw servizzi eh, ta' platforms ta' cabs biex jivvjaġġaw. Daw kollha huma iktar karozzi fit-toroq, daw kollha ħajkunu aktar traffiku. Ġifieri, kwalunkwe misura li ssir jeddi tal-modell ekonomiku mhux ħan indirizzaw billi ma nibqgħux pajjiż illi l-ekonomija tiegħu biex tikber u biex tissaħħaħ tibqa' tibbaża biss fuq iż-żidiet fil-popolazzjoni, Hamas lhom kien. U din hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kien ilu jitkellem fuqha, illum anke l-korpi kostitwiti jaqblu magħna niltaqgħu magħhom, hija kważi l-prijorità tal-korpi kostitwiti ewlenin f'pajjiżna illi mmorru 'l hemm minn dan il-mudell ekonomiku u nħarsu lejn ekonomija ta' kwalità. Li hija xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista għamel fil-passat meta ġab ċerti industriji f'Malta illi ma kabbrux l-ekonomija għax żdiedu n-numru tal-ħaddiema li jagħmlu xogħlijiet pagi baxxi, imma kabbru l-ekonomija għax il-ħaddiem Malti beda jitħallas aktar, beda jaqla iktar flus. U dak huwa l-mod kif nistgħu nkabbru l-ekonomija b'mod sostenibbli.
U issa se ngħaddu għal servizz ta' Net News.
Ġdid mudell ekonomiku li jħares lejn il-ġid uman, li jimbotta l-interessi mhux tal-flus imma tal-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawdxin. Tal-intqal waqt konferenza organizzata l-erba' filgħodu mill-Anti Poverty Forum fejn fost oħrajn Il-Professur Marie Brigulio saħqet dwar il-ħtieġa essenzjali li nassiguraw kwalità fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawdxin, mod partikolari fejn jidħol il-ħin liberu. Hija spjegat li f'pajjiżna hemm bżonn ta' bilanċ serju bejn ix-xogħol u l-ħajja personali. Brigulio saħqet li l-Gvern għandu jiffoka fuq l-interazzjoni soċjali li jaħdem u jinvesti favur il-kuntentizza. Hija tkellmet dwar il-mira li f'pajjiżna jiżdiedu l-pagi u l-appell għal aktar investiment fis-saħħa mentali u s-saħħa fiżika bħal pereżempju sussidju fuq il-ħxejjex u ikel san jew saħansitra inqas sigħat ta' xogħol. Ma' dan l-istazzjoni spjegat kif partit fil-Gvern għandu jwarrab l-interessi partiġġani u jpoġġi fuq quddiem dawk tal-ġid u l-benesseri tal-familji. Mhuwiex 'il bogħod iż-żmien meta l-vot ħa jiġi minn titjib fil-kwalità tal-ħajja. Nemmen ukoll li huwa r-rwol tal-Gvern illi jeduka lill-poplu jżid l-aspirazzjoni tal-poplu lejn kwalità ta' ħajja aħjar u allura ġaladarba l-poplu jkun qed jitlob kwalità ta' ħajja aħjar, jkun hemm id-domanda għal kwalità ta' ħajja aħjar, meta l-gvern iforni dik il-kwalità ta' ħajja aħjar ikun qed ukoll jiġbed il-voti mhux biss billi jżid il-flus fil-but imma billi jżid il-kwalità ta' ħajja tal-Maltin u ta' min jgħix Malta. Intant, Net News tkellem ukoll maċ-Chairperson tal-Anti-Poverty Forum, Noel Scerri, fejn ikkummenta dwar dak li analizzat din il-konferenza dwar jekk, effettivament, għandniex bżonn mudell ekonomiku ġdid. Il-bniedem qiegħed hemm biex isostni lill-ekonomija b'tali mod li l-livell ta' ħajja tal-individwi qed jonqos kemm minn aspett ta' saħħa, kemm minn ambjent ta' ambjent, kemm minn ambjent ta' leisure, u rilassament b'tali mod li kważi kważi eh, ġejna f'sitwazzjoni li iktar ma għandek flus iktar tipprova tfittex illi jkollok il-flus. Cherry saħaq illi f'pajjiżna m'hawnx biss faqar materjali iżda anke dak soċjali. Għandek persuni u mhux wieħed u tnejn illi għalkemm għandhom il-flus u għandhom huma stabene, però jinsabu mdejqin jippruvaw, hemm minnhom jikkommettu suwiċidju, hemm oħrajn li huma maħkumin minn addictions u minn vizzjiet oħrajn. Jiġifieri l-aspett soċjali li huwa riżultat ukoll tal-ekonomija li aħna kollha qegħdin fiha, Huwa xi ħaġa wiesgħa li bniedem irid jara sew u jistudja. Preżenti għall-konferenza kien hemm ukoll ix-Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo. Il-konferenza tikkonferma dak illi l-Partit Nazzjonalista ilu jgħid xhur u snin, illi l-mudell ekonomiku m'għandux jisfrutta l-bniedem, iżda jħares b'rispett lejn id-dinjità tiegħu waqt li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawdxin.
Min-naħa l-oħra l-Gvern għandek kakofonija ta' dikjarazzjonijiet waħda ma taqbilx mal-oħra. Għandek il-Prim Ministru fil-bidu tas-sajf qalilna u meta ħarġu riżultati tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsillu Lokali qalilna li n-nies iridu jidher li jridu li dal-mudell ekonomiku jinbidel. Is-sena l-oħra kellna l-Clive Caruana, l-Ministru tal-Finanzi jgħidilna dak li propju beda dan il-mudell ekonomiku meta kien il-Jobs Plus, jgħidilna illi jekk ħanibqgħu b'dan il-mudell ekonomiku l-popolazzjoni trid tkompli tikber għal 800,000 ruħ jew aktar. Kellna Silvio Schembri, l-Ministru tal-Ekonomija s-seda, jgħidilna l-mudell ekonomiku m'għandux għalfejn jinbidel irridu biss naġġustawh. U issa ftit tal-ġimgħat ilu kellna l-Ministru propju tat-Trasport, Chris Bonnitt, jgħidilna li l-mudell ekonomiku jaħdem u xi ħaġa li taħdem m'għandhiex tinbidel. Jiġifieri l-Gvern għadu qas jaf x'direzzjoni jrid jieħu, għadu, tarġa', qas jaf għandux ibiddilha d-direzzjoni f'dan l-istadju għax min jgħid mod u min jgħid ieħor, aħseb wara kemm ħa nibdew inbiddluha. Però, Hemm affarijiet li jistgħu jsiru li naħseb dal-Gvern m'għamilx biex din il-problema tibda tiġi indirizzata. Jekk wieħed iħares dawn l-għexiel sena, jiena naħseb li ma sarx investiment biżżejjed biex ikollna trasport pubbliku li jwasslek f'ħin qasir b'mod effiċjenti biex 'il dak li jkun Ittieħ alternattiva. Illum inut li tgħid lil Malti uża tal-linja ħalli ma jtonix daqshekk traffiku, jekk tal-linja ma jistax isarraħ fuqha, titkellem ma' nies, speċjalment in-naħat ta' Sliema, Gżira, San Ġiljan li jgħidulek tgħaddi tal-linja u tkun mimlija. Mhm. Ma jistgħux jitilgħu, eżatt. Jew ma tiġix.
Daħħal mhm. darba tkellimni ġaħat għalli tlieta ma ħarġux. Suppost tgħaddi waħda kull kwarta ġiet wara tliet kwarti. Mhm. Wieħed jifhem li tittardja u ma tridx iżżomm mal-ħin għax għajnta tal-linja qed tinqabad fit-traffic, imma li jkollok karozzi li ma joħorġux, li vjaġġi li jinqabżu, lil dak li jkun inti tfajtu f'sitwazzjoni fejn ma jistax iserraħ fuqha. U jekk ma tistax isserraħ fuqha biex tmur għax-xogħol u biex tmur lura d-dar, mela m'intix se tużaha. Inutli tkun b'xejn, tajjeb li tal-linja b'xejn, imma dak li jkun kien jevita li jużaha mhux għax iħallas one euro, kien jevita li jużaha għax ma jistax iserraħ fuqha. U għadu ma jistax iserraħ fuqha. Il-gvern kien anka fil-programm elettorali kien għamel ħafna dikjarazzjonijiet li għandhom daw pjan lest eh, biex joħolqu sistemi ta' trasport tal-massa u niftakru qabel l-aħħar elezzjoni il-barra minn hawnhekk propju fid-daħla tal-belt tinda enormi reklamaw il-metro u l-istudju li qed isir kien hawn minn ħasibha Id-daħla tal-metro u daħal biex jużah tant kienet saret fanfarunata kbira, ntefqu l-miljuni fuqu dal-opening u l-istudji. Illum nisimgħu l-Prim Ministru jgħidilna li mhix prijorità li di Għadna mingħajr il-metro. Li probabbli mhix feasible. S'issa dan hu d-diskors li smajna. Jiena, issirx metrò jew issir xi ħaġa iktar simili għal dak li propona l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni li kienet rapid transit system bażikament fil-pjan tagħna kienet li taħdem bi threadless tram minn rotot ewlenin illi jaqdu f'linji dedikati illi jaqdu ċertu żoni partikolari bi frekwenza u b'veloċità, u mbagħad ikollok minn dawn iż-żoni l-feeders bit-trasport pubbliku b'tal-linja b'karozzi iżgħar li jkunu qed jagħmlu vjaġġi frekwenti f'dik iż-żona. Dik kienet il-proposta tagħna. Aħna ssirx waħda ssirx l-oħra, li hu żgur li dal-pajjiż irridu mmorru għal sistema ta' rapid mass transit illi tkun effiċjenti, veloċi u li dak li jkun jista' jistrieħ fuqha. Issa l-Gvern qed jgħid li ħa jmur f'dik id-direzzjoni wara li Tgħidx kemm kien irredikolana u qal li di ħolma fl-arja ma tistax issir, il-Partit Nazzjonalista ma nafx qed jgħid. Rrid insellem lill-Perit Toni Bezzina li kien kelliem ta' trasport dak iż-żmien u kien ħadem ħafna fuq dan il-pjan li kien kostit sal-inqas dettall fejn ħa jsiru l-istops, minn fejn ħa jgħaddu u kollox. Illum qed jgħid li ħajmu f'dik id-direzzjoni l-gvern. Jalla, jalla, aħna ħankunu qed nipparteċipaw fi kwalunkwe eh, konsultazzjoni illi ssir illi l-Ministru qal li ħajkun qed jibda biex naraw li dal-pajjiż iħares fit-tul fejn jidħol it-trasport. Ma nistax nibqgħu f'sitwazzjoni fejn jinbidel ministru jarmi kollox li jkun għamel ta' qablu jibda xi ħaġa mill-ġdid. Anzi llum qegħdin tonna F'sitwazzjoni agħar, fejn mhux jinbidel Ministru, taħt l-istess Ministru jinbidel is-CEO ta' Transport Malta ma nafx kemm-il darba u kull darba trid terġa' tibda mill-bidu. Pajjiżna għandu bżonn viżjoni fit-tul fejn jidħol it-trasport u biex nagħmlu viżjoni fit-tul ma nistgħux inħarsu biss fuq ħames snin, sal-elezzjoni li jmiss, irridu nħarsu aktar. Fit-tul kif qed tgħid, imma l-overpopulation, jiġifieri n-nies ukoll li ġejjin minn barra, l-importation tal-labor, dan taħseb li għandu jitbiddel inti? Bla dubju, jiġifieri nerġa' mmur għal dak li bdejt bih. Kwalunkwe ħaġa li nagħmlu, jekk mhux ħa nibdew billi nbiddlu l-mudell ekonomiku, li mhux ħa nfaqqgħu subgħajna u jinbidel, eh, jiġifieri. I mean, kif sa tbiddlu, għax hawn ħafna nies. Irid ikun hemm transizzjoni li twassal biex jonqos il-bżonn tal-importazzjoni l-ewwel, biex almenu ma jibqgħux jiżdiedu. u mbagħad is-suq jibda jirregola ruħu anke bid-deċiżjonijiet li min ikun qed imexxi qiegħed jieħu. Din mhix xi ħaġa li ma saritx fil-passat. Fil-passat aħna kellna ekonomija li kienet pereżempju tistrieħ ħafna fuq fabbriki tal-manifattura bħal fabbriki tat-tessuti li kienu jħaddmu ħafna ħaddiema b'pagi baxxi u li mbagħad maż-żmien bdejna nindunaw li isma' dawn qed jikkompetu magħna pajjiżi oħra Ma jagħmilx sens li l-Malti jibqa' jitħallat f'dawn il-pagi baxxi u minflok bdejna nġibu ħaddiema barranin, se tagħmel hekk, Gvern Nazzjonalista fil-passat, biex jibqa' jżomm dan it-tip ta' industriji, ma għamilx hekk. Fittex industriji oħra, l-manifattura mxiet għall-farmaċewtika, mxiet għall-avjazzjoni, mxiet għall-elettronika. U dawk l-istess ħaddiema ġew reskilled, ġew trained, saru korsijiet, fl-MCAST saru infetħu ċertu korsijiet ukoll, sar dak kollu neċessarju, bdew jingħataw training ċertu programmi anke mill-ETC, biex dawk il-ħaddiema jiġu reskilled biex nidderazzjonawhom issa fl-industriji l-ġodda u dawk l-istess ħaddiema bdew jaħdmu pagi aħjar. U dak huwa dak li jrid isir minn Partit Nazzjonalista fil-Gvern, fis-snin li ġejjin. Kif għedt, hemm ċertu industriji llum, ċertu setturi bħal mi s-saħħa fejn il-ħaddiema barranin saru essenzjali għax mingħajrhom eh, m'għandniex biżżejjed ħaddiema. Però x'qed nagħmlu biex l-għamel qed tinħajru iktar Maltin eh, jitħlu jaħdmu f'dawk is-setturi. Eh, jiena ħares lejn l-edukazzjoni, per eżempju, fl-edukazzjoni fejn jidħlu għalliema mhux talli m'aħniex inħajru, talli għandna eżodu mill-għalliema li diġà għandna, reġgħet ħarġet statistika. Nista' nsemmi l-ITS fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. L-ITS kienet għażla popolari ħafna għall-istudenti dak iż-żmien. Anki studenti ta' kwalità llum il-ġurnata m'għadx għandu dik is-saħħa l-ITS, ma tantx tara L-ITS fortunatament intilfet ħafna mis-serjetà u m'ilux jien xi ħadd bagħatli messaġġ wara li sema' li l-Ministru tal-Finanzi kważi jhedded lill-Università li mhix qed tagħmel biżżejjed flus u li dejjem trid il-flus mill-baġit tal-Gvern. Hu qalli isma' qalli dal-Ministru bis-serjetà qed jipponta subagħ lejn l-Università fejn jidħlu flus qalli meta fl-ITS ċertu nies mingħajr kwalifiċi promotion fuq promotion biex naqdu lil tal-qalba U l-istudent mhux jinqeda? Ħa nibda mill-essenzjal, l-ITS. L-ITS ittiħditilhom l-iskola u l-art li kellhom fil-qalba taż-żona turistika. U llum għadhom nomadi fi skola temporanja ta' Ħal Luqa sa ma tinbnielhom l-iskola l-ġdida fl-iSmart City. li xorta ħadd tkun barra miż-żona turistika li dawn kienu eh, propju qegħdin jipprattikaw għaliha. Ġifieri dan huwa l-mod kif il-gvern ħares lejn edukazzjoni anke f'dak il-livell, però anke fejn jitlu għalliema, weda wara weda li ħadd jibulhom il-kundizzjonijiet u dawn il-kundizzjonijiet ma jitibulhom qatt. Ġifieri titkellem għal għalliema das-sajf eh, Inzertajt għand il-mara tiegħi għalliema, għandi ħafna ħbieb għalliema, għandi ħafna familjari għalliema, ġifieri nisma' ħafna minn x'ikun għaddej fih is-settur tal-edukazzjoni. U meta tibda tisma' il-nuqqas kbir ta' riżorsi li f'ċertu trabi jkollhom. Kif ukoll ehm, in-nuqqas ta' rispett li sar hawn lejn l-għalliem mhux biss mill-istudent imma f'ċertu każi sfortunatament anke mill-ġenituri, u finalment il-paga illi ma tappellax, li għalliem illum jekk għandu BSc fil-Maths u fil-Physics, faċilment ħa jsib xi kumpanija tal-gaming jew minn xi industrija oħra li ħa toffrilu paga d-doppju ta' dak li qed jieħu bħala għalliem. Allura Anke partikolarment f'ċertu setturi, stem subjects, fejn jidħlu xjenzi, fejn jidħlu matematika, in-nuru tal-liema naqas. Kien hawn snin fejn jidhir li jew ma ġladwa ħadd jew ġladwa waħdiet għalliema f'ċertu setturi minn dawn li hija inkwetanti. U allura naħseb jiena l-gvern jekk għandu. Il-futur ta' tfal tagħna. Il-futur ta' tfal tagħna, il-futur ta' pajjiżna finalment, għax jekk dal-pajjiż ħajibqa' ma jtellax It-talent li għandna f'dal-pajjiż huma n-nies. Ir-riżorsa li għandna huma n-nies. Jekk mhux ħa naraw li l-edukazzjoni twassal biex jkollna ġenerazzjoni lesta, mhux biss lesta għall-industrija, imma lesta kapaċi taħseb, kapaċi trid kritika, kapaċi tmur hemm barra u tagħmel suċċess, tajjeb, dal-pajjiż, agħar minn hekk ħa nibqgħu pajjiż fejn dawk li jkunu waslu, għas-suċċess jaqtgħu qalbhom il-pajjiż u jitilqu minn Malta, allura min ħa jkun hawn hawn biex imexxi u biex jieħu dal-pajjiż 'il quddiem? U din il-problema tal-brain drain li qed naffaċċjaw minħabba s-sitwazzjoni li spiċċa fiha pajjiżna llum frott id-deċiżjoni ta' dal-Gvern hija waħda mill-problemi fundamentali u li ma tantx jidhru Illi ħa nkunu qed inbatu għalihom fil-futur. Grazzi tal-li spjegajt kollox fid-dettall daqshekk. Biex nagħlqu għallum, xi tgħidilna dwar is-surveys li qed naraw? Eħe, huma surveys illi jkomplu jikkonfermaw illi r-riżultat illi kellna f'Ġunju tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tal-Kunsilli Lokali illi kienu l-aħjar riżultati li qatt ġibna. Fil-Parlament Ewropew kien bla dubju l-aħjar riżultat li qatt ġibna kemm ilhom isiru l-Parlament, l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'ħafna lokalitajiet kienu wkoll l-aħjar riżultati li qatt ġibna f'dawn il-lokalitajiet, inkluż aħjar mir-riżultati li kellna meta l-Partit Nazzjonalista stess kien fil-Gvern. U dan mela n-nies bit-tama illi b'Bernard Grech bħala kap, li kien bih bħala kap li ġibna dawn ir-riżultati, nistgħu nġibu riżultat tajjeb ukoll fl-elezzjoni ġenerali biex Bernard Grech ikun il-Prim Ministru ġdid ta' dan il-pajjiż. U s-surveys jikkonfermaw li dik ma kienx biss riżultat ta' darba, xi scherz li sar f'Ġunju għax in-nies forsi żvugaw jew riedu jiġbdu idnejn il-Gvern u mbagħad reġgħu marru lura fejn kienu imma le, dak it-trend, dak ir-riżultat baqa' sostnut sa issa li jurik li n-nies qatgħu qalbhom jew telqu jew m'għadhomx jemmnu fil-Partit Laburista, fil-Gvern. Uħud minnhom bdew jemmnu fil-Partit Nazzjonalista. Skont ċertu surveys żdiedu dawk li jemmnu fil-Partit Nazzjonalista mill-elezzjoni tal-Parlament l-Ewropew s'issa. Uħud għadhom fin-nofs qed jistennew, però huma dawk in-nies li għadhom fin-nofs li aħna rridu nuruhom li bil-politika tagħna lesti noffru futur alternattiv għal dal-pajjiż biex dal-pajjiż ikun pajjiż tassew ta' kulħadd fejn isaltnu s-saltna tad-dritt, fejn issaltan il-ġustizzja u fejn il-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna titjieb.

Sinjuri, grazzi li segwejtu l-ġrajjiet kurrenti tagħna llum. Mill-Parlament ta' Malta fil-Kamra tal-Oppożizzjoni, illum tkellimt ma' Mark Anthony Sammut li huwa Shadow Minister tat-Trasport u Mobilità u President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Jekk għandkom xi kummenti ibgħatuhom permezz tal-WhatsApp fuq in-numru li jidher fuq l-iskrin. Grazzi għal darba oħra jiena Leah Hogg għal Net TV nerġa' narakom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin il-lejl it-tajjeb.